Ve ýene bir musulman doganlar bellemeli zatlarymyzyň biri Ramazan aýyna mahsus zatlardan biri baýram namazyna çykmazyndan öň fiträmizi bermeli. Hawa sadakatul fitr diýilýär ýa-da zekatul fitr diýilýär. Hawa, köp ynsanlar şu meselede gowşak hereket edýändiklerini görýäris. Oraza tutupdyr, agyz bekläpdir, agzaçara gidipdir, özi agzaçar beripdir. Emma näme, Ramazan aýyň soňy gelýär welin, soraýaň, fiträňi berdiňmi? Unudypdyryn diýýär. Hanefi mezhepde, musulman doganlar, mezhebimizde fiträň hökümi,

Ve men eddaha ba'des salati fehiye sadakatun mines sadakat, Revahu Ebu Davud. İbni Abbas, Radiyallahu anhuma, Ebu Davudda gelen hadiste aýdýar, Pygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem, fytyr sadakasyny, yani pitrani, oraza tutanlary diýýär, boş ve erbet sözlerden päklemek üçin, ve mätäçlere hurş bolsun, azyk bolsun diýip diýýär, farz etdi diýýär. Kim fytratyny baýram namazyndan öň berse, kabul bolan zekatdyr. Kim baýram namazyndan soňra berse, adaty sadakadyr diýýär. Diýmek, näme musulman doganlar? Hikmedi näme eken şu fytradan? Birinjisi, o gün şo säwlikler hemmämize-de bolýar. Bir ýalňyşrak söz gepländiris, ýalňyşsa seretmesi zada seredendiris. Özümizem parhynda däldiris. Fiträniň hikmetlerinden biri musulman doganlar Ibn Abbas, radyýallahu anhuma, belleýşi ýaly, Şul eden ownuşak zatlarymyz üçin kefaret. Şularymyz üçin näme? Kefaret boljak, bagyşlanma boljak. Bu bir. Iki, miskinlere, fakir-fukaralara hurş bolsun, azyk bolsun. Näme üçin? Baýram bolýar, hemme kişi baýrama çykýar, baýram gutlaýarlar. O taýda-da, Pakyr-fukara il-iliň deňinde agz näme, baýram edip bilmän egnini gysyp otursa, bil musulman jemgyýete hawa näme, mynasyp zat däl. Yslam nämä çagyrýar? Pakyr-fukara seretmeklige, özüň alada edişiň ýalakka başgalary hem alada etmeklige çagyrýar. Yslamda diňe özüň bilip ýaşamak ýok, başgalaryna-da kömek et diýýär. Şonuň üçin şeýle ybadat gutarandan soň soňunda näme edýär? Her kim bilen deň hatarda şatlansyn. Olar hem baýram gününde. Egnini gysyp oturmasyn. Hawa, näme, biziň saçagymyzda zat ýok diýip, näme, öz kemligini duýmasyn diýip, näme, kemsinmesin diýip, misginlere, fakir-fukara, ýagdaýy pes adamlara kömek bolsun diýip, ýa hikmetlerinden biri, şol näme, farz edilipdir, wajyp edilipdir, fi, zekatul-fitr ýa-da sadakatul-fitr, fitre. Näme deň şatlansynlar, şo gün azyk bilen ýa başga zat bilen näme şu zatlar gözlerine görünmesin, bir näme kemsinmesinler diýip. Beýle bir hikmetlerinden biri musulman doganlar Ramazan aýyny sag-aman geçirip, ybadatlar, tagatlar bilen geçirendigimiz üçin, Allatagalaň şuny bize bagş edendigi üçin näme, Allatagala bir näme Şükür höküminde zekat, zekat ýa sadakatul fitri bermeli. We hökümi diýdik wajyp, biziň mezhebimizde hanefi mezhepde we wagty hem baýram namazyndan öň bermeli. Aw bir gün öň berseň hem bolýar, iki gün öň berseň hem bolýar, ýadyndan çykarypdyr, bermändir, unudupdyr, soň berseň hem bolýar. Aw ýöne näme öň bermäge çalyşmaly. Pygamberimiziň emri şol, amaly şol, öň bermeli, bir gün, iki gün öň berseň hem bolýar. We Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň döwründe musulman doganlar e, Pygamberimiz we sahabalar fitresini Pygamberimiz hadislerde iýmitden bermekligi näme ündeýär? Iýmitden bermeligini aýdýar. We sahabalar hem diýip iýmitden berýän ekenler. We näme şu döwürde arpadan, bugdaýdan, hurmadan we kişmişden berilýän eken. Kişmişden berilýän eken we ulamalar diýýär, şu döwürde mysal üçin tüwi bir ýurtda tüwi köp ulanylýan bolsa, tüwden hem berilip biler, ýa nohut, mäş, şuňa meňzeş un, şuňa meňzeş zatlardan hem berilip biler diýýär ulamalar. We mukdary babatynda musulman doganlar gram tapawutlary bar, ýöne näme? Şu üç kile edip çykarylsa, artygy bilen ýetýär. Belli bir gram artyk bolaýna-da o-da näme nefil sadak höküminde geçjek, oňam zyýany ýok. A ýigr iki ýarym kile diýen ba, pylança gram diýen ba, umumynda tegeläp aýtsak, şu üç kilä ýakyn edip bersek, tüwüden ýa şuňa meňzeş undan artygy bilen ýetýär inşallah. Bu hasabam maşgaladaky adam başyna hasaplamaly. we fitrany hem ýagdaýy bolanlar hanefi mezhepde diýýär ýaňky iýjegi içjegi öý goşy öz öýi ulag hemme zat şundan daşgary ýene bir mukdar puly zady bar bolsa şol bermeli diýip aýdýar ýagny näme gysgaça aýtsak ýagdaýy bolan hawa ýagdaýy bolan şul fitresini bermeli baş fitre adam başyna bermeli mukdaram ýaňky agzaýşymyz ýaly gowy äkidip eliňiz bilen berseňiz gowy musulman doganlar çünki e, gaty bir ynamdar gurama bolmasa ýa bir jemgyýet bolmasa äkidip bereňde Wekil höküminde sen oňa berýäň, o-da näme, azyklary alyp, hurçlary alyp äkidip berýär. Gaty bir ynamdar ýeri bolmasa, hawa, anyk bilmeseň, öz eliň bilen bermekligiň has sogaply, has haýyrly. Özüň git al, hasapla, göter näme, maşgal, pesräk ýagdaýy pes görýän maşgalaň äkitdi näme, ber şuny baýramdan öň bir gün öň ýa-ni ýa-da baýram namazyndan öň irden ýetişseň, şunam unutmaly däl, hökman suratda bermäge çalyşmaly.